Roj baş û dem baş û dem xweş. Vê carê min got bira cudayîk çê bibe we ez destpêkê roja we baş, roja we geş, roja we xweş, roja we hemûyan bi xêr be nekim. Gelek kes dibêjin qey Her tim heman qeyd dubare dibe lê nexêr. Ez her tim heman hevokê ji nuh ve bi deng dikim. Bernameya me ya îroj bi sponsoriya serê Rentecare dest pê dike. Ji bo kirêkirina erebeyên cûr bi cûr bi dilek rehet hûn dikarin serê rentekerê hilbijêrin. Belê ez mizgîn xan dîsa û dîsa û dîsa bi dengê xwe bi rengê xwe û bi hemî enerjiya xwe li hember we me. Ez îro piçekî şistim çimkî çimkî dinya gelekî germe ya. Ez newêrim gazniyê xwe jî ji germê bikim çimkî ez tim dibêjim ku ez sermayê hez nakim çixwa germ bi jî ez dikarim tehamulî germê bikim lê germe ez jî insanim yanî dibe ku ez îsyanê jî bikim ez aciziya jî bikim belê rast e ji havînê hezkim gerbêjin Havîn an zivistan? Te qez ez ê bêjime havîn. Ew qez yanî. E lê germe jî lewma ez acizî ji bikim bihêlin yanî mafê min heye divê yekê de. Dîrok şazdê pûşberê roja yekşemê sala du hezar û bîst û çar a. Çîroka me ya îro ji gotina kûçikê ku nizane bire ye guran tîne keriyê xwe. Carinan timahiya tiştekî xisareke ji bihayî wî tiştî girantir dide mirov. Dibêjin, rojek ji rojan zilamekî dewlemend û çikûs hebû. Xwediyê keriyên pezan bû. Zivistanekê berf pir barî, pez ketin goman. Qîma zilamê çikoz û dewlemend lê nehat ku şivanekî bigire an çend kûçikan xwedî bike. Da ku gur nîz nêzî goman nebin. Dema ku dibû şev bi xwe wek kûçikan derdiket serê banî û direyî. Şevekê du doyan bi wî rengî dewam kir. Piştre gurên pîr û xwedî cerebe fêmkirin ku ev deng ne dengê kûçikan e. Dengê mirovan e. Şevekê Refik Gur êrî şanîn goma wî kesê dewlemend û çikoz. Pezek tenê jî ji ber destên gurên har û birçî xelas nebûn. Bi tenê zilam canê xwe ji nav diranên wan guran har xelas kir. Dema ku gundiyan sedema vê bobelatê ji wî pirs kir, zilamê dewlemend û çikoz kûçikên xwe yên tineyî tawanbar kirin. Belê, xelkê dizanî ku li şûna kûçikiyan bi xwe direyê, ji wî re gotin. Kûçikê ku nizane birê ye, guran tîne keriyê xwe. Ya îmana min ji însanê çikûz, çavurçî dere. Li gor nerîna min yanî hebe bixwe tu ji kê re ji bo çi vedişêrî? Ew kesên ku malê wan heye û naxwin û xwe jê mehrûm dihêlin. Ya tê bimrê sib di sib hatî çivê dinyê. Yanî tiştê ku dilê te çû tu nexwî, tiştê ku dilê te xwest tu nekî. Ciyê ku xweş û wekî ku ji xwe dinya ev digerdûnê dinyayan hinek ciyan ew ke bihiştêne yanî ew ciya tu ji dîtina wan mehrûm bimînî ku derfeta te hebe. û tu ew derfeta bi kar neyne ama bira ew hebûn tu nebûn be çêtir e belê em derbasî beşa xwe ya navê rokan bibin çend pêşniyaz di ser hênik bûn û xwe parastina ji germahiyê. Li gorî bandorên guherîna afhewaya gerdûnî û pêşbiniyan hawayê yên heyî hêviyên li ser germahiya havînê Ji bo sala du hezar û bîst û çar an destnîşan dikin ku wê pir germ be. Modelên avhewayê pêşbînî dikin ku ji ber bandora zêdebûna gaza serayê dê gelek heremên cîhanê germahî zêde bibe. Tê payîn ku germahî dê ji normên demsalî derbaz bibe. Bi taybetî li heremên wekên Herêma Deryaya Spî, Ewropaya Başûr, Rojhilata Navîn û Bakûra Afrîkayê av zêdebûna germahiyê dikare zextê li mirovên çandinî, çavkaniyên avê û xerckirina enerjiyê bike. Germ e. Germ e û germ e. Ka em şewitîn. Peritîn, keliyan, heliyan. Weke ku min got ez nikarim newêrim gazniyê xwe ji germa bikim ana gelek hevalê min wê ev hevokê min screenshot bikin û qayda ekranê bikin û ji mir bişîne bêjin mizgîn xanim çi bû tedgoa ez digir bira qez bişewitim û nizanim çi û nizanim çi ez jî insanim yani ez jî insanim tamam havîn xweşe ji gor zivistanê Bihar pir xweş Çi alaqa nisa ew strana dibîra min neyse Yani hevano ez jî insanim dibe ku germahî min jî aciz bike yaw dîse em kesên li mêrdînê halê me baş e evên Qezê li Qiziltepe, Qoser. Xwedê Teala deriyê dojehê di ser serê wan vekiriye. Heqê wan e. Henek henek ne heqê wan e. Ez heneka dikim. Qoserî jî dil û can û rihê min e. Em ji wan jî hez dikin. Û ji vir derbasî naveroka pêş dibim. Çêkirina sîgortayê çima girîng e? Bêguman metirsiyên cûr bi cûr û rewşên naçeverêkirî yên ku em dikarin di seranserê jiyana xwe de pê re rû bi rû bibin, dikarin me ji hêla aborî ve tengav bikin û pêşeroja me tarî bikin. Tam di vê derê de sîgorte di dabînkirina ewlehiya me ya derayî û parastina li hember rewşên nediyar de rolek girîng dilîze. Sîgortaya wesayetê, sîgortaya agirî, sîgortaya karsazê û gelek celebên sîgortayê yên din ji bo bergiriya li hember rewşên nediyar û mîsogerkirina ewlehiya me ya darayî têne çêkirin. Ji ber vê yekê çima divê em xwedî sîgorte bin? Yani ji bo pêşe rojeke bi ewle sîgorteyên xwe teqez ava bikin. Yani yekê derfetan wan hebe e, bira teqez ava bikin. E, çimkî em nizanin pêşiya me çi heye û ka çi li benda me ye. Têkiliya di navbera teknolojî û hestê însanan de. Teknolojiyê di her warê ciyana me de guhertinên şoreşgeranê kiriye. Gelek nûbûn ji smartfonan bigire heta medyayê civakî, ji jîrayiya çêkirî heta rastiya rêzbarî jiyana me ya rojane hêsantir kiriye û ragihandina me veguhrandiye. Li girêdana me ya kûra bi teknolojiyê re çawa bandorê li hestên mirovan dike, em çawa dikarin di serdema dijîtal de empatiyê biparêzin, li vir çend xal hene ku divê mirov li bersiva wan pirsa bigere. Ya teknolojî bûye jiyan bixwe. Em yek roj bê ceyran bimînin yan jiyan diqede ji bo me. Carna ez e, havîna dirim gundê me, e, gundê me jiyan tena bi serê xwe ne, ji me pê ve kes tune yanî.

Em di vê serdemê de bixwazin jî em likarin bikin. Stêrka muzîka Kurdî hanê Moştehadê kî ye? Hanê Muştehadê stranbej û bestekareke Îranî, Kurdî û yek ji rûyên nûjen ên muzîka Kurdî ye. Muştehadî mîsyona danasîna muzîka Kurdî di kada navnetewiya de girtiye ser milê xwe û bi têkelkirina awazên kevneşopiyên Kurdî Bi hemanîn muzîka nûjan re şêwazek bê hempa efirandiye. Moştehedî hem bi deng hem jî bi performansên xwe yên sahneyê guhdarên xwe matmayî dihêle. Yek ji nûnerên nifşên nû ye muzîka kurdî ye. Ya bi taybet jî strana wê ya gulbarîn gelek xweş e. Yê guhdar nekiribin bira teqez biçin û li gulbarîn guhdar bikin. Belê em bi sponsoriya serê rentikêr hatin dawiya bernameya xwe. Me dîsa demek xweş, geş û bi coş derbas kir. Weke ku hûn jî zan îro cejna qurbanê jî ez li vir cejna qurbanê li hemî misilmanan bira pîroz be li vir bin barik be hêvî dikim ku îdeke bi kêf bi xweşî bi dilsozê bi dilek rehet derbas bikin tevlî malbatên xwe hevalên xwe û hezkiriyên xwe teqez teqez her sibe me di cejna kurbanê de an jî cejnê din de me her sibe dema çavê xwe dikir yekem me diçû destê bavê xwe maçî dikir me cejna wî pîroz dikir ji bo wî gelek girîng bû ev tişt yanî dixwest ku ev kevne şopiyane ev edetan tim û tim bidomin mîna ki sibehê taştê nayê xwarin divê şîva cejnê şîva îdiye bê xwarin Em me nedixwest yanî me şiyar dibû ku dilê me nediçû em bixwin lê bavê min gelek li hember vê yekê disekinî digo na digo ev kevne şopîk me ya kurdaye divê neyê xera kirin dibê ji carna me taştiyan normal bixwara bi merd xeydî digo hin adet tê xera dikin digo yani usul çi be bu şiklî digo mere bu şiklî zane ku cejin cejne divê dema hûn wilo dikin cejnê dikin tişteke ji rêzê bi rastî Ee, ev bi xweşiya min jî diçû yanî bavê min dema ser vêyan e, kevne şopiya disekinî û hişyarî dida me erê her çiqas e, kêm zêde me bi cîban ya neaniya ew ne têde lê bi xweşiya min diçû bi rastî E, ez xwe bi xwe jî difikirim ger e, pêşerojê de jî malbata xwe ava bikim ez jî ser vana bisekinim çimkî e, bi rastî jî tiştê ku e, netewekê û kevne şopîne yani tiştê ku netewekê hebûna wan zindî dike yanî û di domî nevkevne şopiyên me ne û divê em li ser wan bisekinin welhasil cejna we hemiyan pîroz û bixêr be ez têm destê mezinan û çavên piçûkan her xweş û şa û bexte war derbas bikin bimînin di xweşiyê de bi xatirê we